Э, штаб нәрсә белән икенче оешмалардан аерылып тора. Безнең э, яшьләр белән күп без э, аларга игътибар бирәбез. Безнең менә без тырышабыз беренче курска килгәч, беренче сентябрьдән беренче курска килгәч, башларга алар белән эш инде. Менә без медицинский институтлардан бер группа безнең дә, алты медицинский институт бар, шулардан без шундый клуб бар Гиппократ. Шуларны оештырып инде шул беренче сентябрьдән татарлар үзара аралашсын, дуслашсын, берсенә берсе булышсын инде. Юристларны без тагын бер клуб бар безнең. Шулай иттереп без беренче курстан аларны инде шул шундый татар оешмаларга кертергә исәп инде менә. И шул безнең былай җылдан-җыл яхшырак бу эш алып барабыз инде. Безнең иң зур җаңалыклар инде хәзер без менә китап чыгарабыз хәзер. Менә татар милләт турында шундый, значит, бик истәлекле, бик көчле дибез инде ул шундый китап булачак ул. Менә без аны Чаллыга килеп, шуның презентациясен ясарга исәп инде. Кайчан булачак? Бу була менә августта. Августта бер мең бар, моның тираж була ун мең. Моны без бит э, Мәскәүдә күп аралашабыз тюркский халыклар белән. Менә безгә киләләр э, ифтар вакытында карачаевец, балкарцы килә. Карачаевцы, балкарцы, уйгуры, кумыки. Менә аларның гел телләре безнеке. Аңлашып була. Аңлашып була, сөйләшеп була менә. Менә э, алар белән бер 100 елдан, 150 елдан без Мәскәүдә ниндидер бергә чаралар безнең булачак, минемчә. Концертлар безгә, э, культура безнең инде барыбер бер бер тел булгач, алар э, берсенә берсе без бит инде якын кешеләр. Менә революция. Берләшү мөмкинлеге. Да, революция до революции инде безнең ничек булган Мәскәүдә. Безнең татар милләт ул аерылып торган безнең укыган кешеләр күп. Безнең генә милләттә бар ул хатыннар өйдә укып инде хатыннар кызларын укытып шундый безнең образованиегә шундый теләк шундый тарту ул безнең милләттә генә бар шундый. Нык инде. Шунар күп менә азербайджанецлар, кумыклар, карачаецлар тоже менә без дә татар диеп, безнең кырыйда җөреп инде татар буласы бик килгән аның. Менә шулай иттереп ул менә безнең кеше үлей бит теге татарлар, түбәтәй, шәкшәк, теге ни, безнең бит күп сколько ученыйлар бар, безнең композиторлар бар, безнең шундый Таныклы бик күп кешеләр, геройлар күп безнең. Шуңар безнең шуларны кирәк э, балаларга күрсәтергә. Менә шуның белән безнең татар милләт аерылып тора. Менә без хәзер э, Мәскәүдә конгресс ясыйбыз. Ясыйбыз, оештырабыз Московский конгресс. Менә ул, ул шуның булачак инде менә бүгенге сразу же бер 20-25 пункт була. Шундый эшләр бүген эшләй торган. Ул бик кирәкле бүген эшләй торган. Шуның берничә пункты инде менә балалар белән бәйләнгән. Дә. Менә хәзер безнең балаларга икенчелек караш булырга тиеш. Менә ул карашны үзгәртер ичен безнең балаларга аларның хыялларын үзгәртергә кирәк. Менә татар балалары аларның хыяллары бүтәнчә булырга тиеш. Менә бар бит теге бер кыз бер әкияттә корабль теге кызыл паруслар белән көтте инде дә. Бик көтте ул аны, бик хыялланды. Шулай бит инде. Нас зур теге алый паруса. Ну бит ул бит килде ул корабль. Нык шансаң, нык хыял булса, ул барыбер булып чыга. Шулай итеп менә татар балалары, аларның хыялы икенчерәй булырга тиеш. Бөтен балалар ойга чам дисәләр, безнең балалар Марска чам диеп хыял булсын. Менә Марска очам дип хыял булса, алар Айга барыбер баралар. Менә шундый безнең завышенный кирәк хәзер требование. Без шундый милләт, безнең шундый тарих. Ә? Безнең шундый, э, значит, э, э, милләттә шундый менә геройлар бар. Горурлана торган күп шундый кешеләр. Безнең бит тарих бик бай тарих. Без бит барыбызны да безне шул без бер тарихтан чыккан. Безнең киләчәк бер. Шулай итеп шул балалар белән шуны кирәк сөйләшергә инде. Менә без инде укытучыларны тәнкидләсе килми безнең. Но менә теге суверенитет вакытында безнең 25-30 ел Булды бит, менә нәрсә теләйсез, шуны эшләйсез. Мәскәүдәге татар мәктәбендә татар теле ничек укытыла? Ничә Безнең Мәскәүдә шул бөтен Мәскәүгә бер мәктәп бар. Шул мәктәптә этнографическим уклоном. Анда бик матур татар биюләр, Бик яхшы татар көрәш бар анда. Анда татарлар бер 500 э, э, бала укый анда, шуның бер 150-се татар инде. Менә аны хәзер ул мәктәпне э, теге Узбекистан, Таджикистан кешеләре Мәскәүгә килеп, Шул мәктәптә укып инде Мәскәүдә торыр өчен менә шундый ни белән җөриләр шунда. Татар теле анда бик әз. Әз анда. Детсадлар безнең татарча юк. Менә без бик шанабыз шул элек бар ешундый акбайлар. Теге мәчет сала торган түгел. Ак байлар алар менә мәктәп салалар ие. Мәктәпне содержание, акча биреп торалар ие. Детсадлар. Менә без хәзер шанабыз шул менә уятырга кирәк бизнесны. Шул ак байларны җыеп, менә аларга шаныч безнең. Хәзер частный яслилар, частный детсадлар, частный мәктәпләр кирәк безгә. Күп кирәк алар менә. Аны бит ачу гына түгел, аны бит кирәк әле содержать, аны бит тоже ул зур эш. Менә как менә аларны уятырга кирәк ул бизнесменнарны безнең. Ну әле бит безнең Татарстанда торам, бездә бит әле ул җиңел, ә безнең бар менә 20 шәһәр, без аларга җирибез Россиядә. Алар 20 шәһәрдә дә алар менә те компактный проживание татар дибез инде ул менә Оренбург, например, Уфаны әйтмәйбез инде менә Оренбург, значит, Екатеринбург, Тюмень, менә шундый җегерме Ижевск зур шәһәрләр. Менә аларда еще да авыррак мәктәп ачарга, детсад ачарга тырышырга. Менә аларга тоже менә хәзер инде шундый акбайларның уятып нитеп менә шундый оешмалар төзергә кирәк. Менә безнең программирование инде, менә безнең штаб шуның белән аерылып тора. Без аны программирование, тренинг дибез инде менә, личностный рост сөйләшәбез без алар белән кич буе. Син татар, татар, татар менә ишендә хисләрен уятырга безнең инде менә. Уйларын, фикерләрен менә уйласыннар татарча алар. Татар милләт турында кайгырып яшәсеннәр менә. Менә шундый безнең менә планнар инде штабта.